Myanmar lei kap in halmi nan ka nei lem lo le tuzaan hi keimah ka ruahnak paoh in ka duhmi paoh ka chim ko i atu lio i Chin miphun nih kan cawlcanghnak dothlennak kong ahhin zeitindah banabia CNF a um? CDF a um, cun minawng hai ana laknu in hin atu kan unau pawl, brotherhood pawl kan ti lai cu ti anmah zong an um. I hriamtlai laitlang ah phunphun in si khawh tawk in i tlaih i raldoh cio cu si tikah atu lio ah mipi lei kap nih khattelei ah thawhbur kong zongah kannih Chin miphun hi ai sersiam ka te kan si tikah ramleng kan chuahnak zong sau lo. America ah siseh, Europe ah, Australia ah siseh, cun a dangdang ah Malaysia te hna kuli hlawh dirhmun in kan um rih nak hmun lawng te si rih i kan neih kan chiat nih hin ral thawh ding taktak i ral nganpi war taktak a tho kho ding ah hin kan neih chiah zong nih hin a phanh cu phan lo ngai ngai. Phan cu phan lo ngaingai i khattelei ah mipi zong hi mawhchiat lo awk a ṭhat lonak cu a thawh pengmi nih heh tiah thazaang chuah a si i a thawh bak lomi um i bia lawng a chimmi pawl minemak pawl zong rak um ve a si hoi i i hi tikah mipi le khattelei tangka a tho komi hna zong hi an lung a dong kho lai. A ke an lung zong fak lai. Asinain mi pakhat kha ziah na thawh lo hrimhrim ziah keimah lawng nih ka thawh ti awk kha a tha ve hoi lo. A duh lo caah cun a thawh hlei lai lo. Le cucaah cun mipi lei nih khattelei ah kan ruat dingmi cu a thomi peng nih kan thawhmi kha ral tuk si ko. Cucaah cun America ah nih ral tuk kan ti tikah mipi vialte nih an va kal i an tu lo cu an ralkap te nih tuk ko. Cucaah cun kan ralkap nih ral an tuk. A hnu len mipi tang ka thomi nih ral an tuk ve. Cucu si ko. I kan tampi lo. Kan tampi lo. Vanabia atu ah Chinland Council zong biatak tein dir an he. Ia zeitindah hmailei ah kan Kawlram pi hi van tlu sehla, ralkap uknak pi hi van tlu sehla, zeitindah Chinram kan i hruai lai? Cuti pi cun ma power, power vei kam an ti le hohmanh nih uk lo pi cun ma Kawlram Laitlang ah khin ralkap an dih cang hnga cu mu hohmanh um ti lo le ho nih dah hruai lai? Cucaah cun khakha a lawngmi pi, uknak a lawngmi pi kha khatipi kan mawh um sawh lai ti tikah kha caah khan cu Ṭim Pin sin hmuh a lenglei in rak i timhtuah cia nak Chinland Council zong cu a dirmi kan si caah khan zei poah atu lio ah uh, thazaang chuah komi nih khan heh tiah thazaang chuah chin lengmang ko zeicahtiah hi bantuk chance hi ram kan ram le kan miphun ca riantuannak chance hmailei ah va um ti men lai lo tiah ka ruah kei ka ruahmi cu ralkap uknak hi a dih te lai le hmai le ram ca chuah ve ning na ti len zong na chuah zar na ti lai lo chuah caan kha chuah a si ko ral tuk caan kha tuk a si ko hoi tu ve cang ning tiara a deih hnu pi atu lo meithal vai lak lo thong don a tlak ko lai cu mu cu caah cun ralkap uknak pi atu lio i hrawh dingmi hatchat ti mipi thazaang chuah lio in na chuah ve mi kha Raltuk cu si ko. Rawhlanzi timi hi, rawhlanzi timi hi vawlei cungah zoh hna u law, a ṭhawngmi ram pawl kan timi hna hi mipi dawh an rak ṭhawng tuk cu. An mipi lengmang hi a rak si. Mipi he an rak ṭhawng tuk. Mipi nih an rak bawmh hna. America zong an si ko, vawlei cung an phorh. Israel khi kan i tahchun lengmang. Annih zeiruangah an ram pumpi khi lo an ralkap an si cu. Aho hi dah raltu tu si ti nakin aho hi dah kan ral a si ti anmah le anmah nih thei cu. An dihlak hi ka ka rian si tiah national duty amyota ṭaoan timi khi minung pakhat cio kan nei dih timi atu lai ka chimmi kha empire kan si maw, ralkap empire kan si maw timi kha Ralkap nih Empire ah a kan tlaihmi kan si maw timi khakha lengmang ah khan a chuak. Cucaah mipi nan lung a dong ko lai. Lungdongh lo awk a tla lomi zong tampi kan um ko lai nain a caan si. Zeipoah ah caan a um. Baibal ca zong zeipoah ah caan a um ti bantukin a caan ah kan phan ko. Kan i paih ko cang. Kanmah minung lawng nih kan tuar lo, kan ram kan vawlei tiang nih a tuar dih ko. Tuar dih cucaah cun atutan ah uh, ralkap nih defense system in a kan tuk i a kan tuk ngan hi offensive in a ra lo cu ralkap hi mipi nih ral kan thawhhnawh tikah force a ngan tuk le amah kha no a so cu le amah kha defend ai tuah Ai defen mi cu uknak kha thlah bak lo ding timi kha a defen. Ralkap uknak rawk lo ding, military dictatorship ti kha rawk lo ding timi kha defen a tuah. Offensive in hmai ah kan kal hnawh lo. Hatchat tiah kan umnak poah amah nih hong kan kawl in a kan tu lo. Kanmah tu nih a umnak ah khan kan den. kan den kan deng kho maw kan den khawh zah kan den si ai offend defend a tuah peng i a donghnak ah zeidah defend peng ti ahcun a hummi te um peng cu a hummi cu military rule ralkap uknak kha a hum peng um peng seh nung peng seh tikah a hum a hum peng lai cu a hum pengmi te cu Atu leng i van chuah i van nunternak ding exit strategy in ti le a van chuahter i a nunternak ding cu election cu si. Cucaah cun hi election a chuah khawh lai dingmi hi hopoh nih kan tih. Tlangcungmi zong nih kan tih. Kawlram mipi zong nih an tih. Cucaah cun atu ah hin hetchat tiah kan thazaang an chuah lai, kan nam lai. Atu ah Kawlram ah nan hmu ko kha nizaan timi hrawng nan hmumi uh, Yankung Mandalay karlak hrawnghrang i voikhat tuk a sakhan pakuan tukmi kha an i bawm dih ma kha zei ruangah dah ka khan tuah? Kha system kha kal kho lai maw? khan zei thil tuahmi paoh hi tax um phung si zung mu zei thil tuahmi paoh hi le kha tukum cu NUG le PDF vialte nih an thanh ku kha online zong nan hmuh la UPSC sin yi hau chang an ti ku kha an chim ve lengmang ko ke UPSC sin yi hau chang an ti le cu ti si atu hi UPSC sin yi nan thok lo mo an ti mi ke an thok ri lo an ti ka introduction long an ti tu hi le in in kha Introduction a ti ahcun kan van thok hnik cang kar khat ai kar cang kan van kar cang an ti an hong kai ahcun kar kua kar hram van kar cang lai i khatik ah rangkun khuachung ah ral tho seh mandale khuachung i tu hna seh i tu thluahmah hna seh law adu rangkun khua an lak cang mandale an lak cang nepiro an kal cuahmah ti van chuak seh law khi lio ah hakha ke kan tu ve lai lo ma kan tu sawk ko lai ma Ngah lo kan tuk ve hau. Mi tei cia mi, mi sakhah cia va kum ve phung si lo. Kanmah kan pawngkam chun ka ve hau. Hi tikah CC um lo, CB um lo, CDF kan zapi nih kan khuapi ummi ralhrang kan chuah hau. kan kah bak a hau. Kha bantuk caah khan atu ah hin a rannak force i ser kan hau ka timi ka si. Cucun atu na geopolitic ah kan pawng kan kam kan pawng kan pawl hi kan caah bawmtu nakin harnak a kan petu an tam deuh. India hi a kan bawmh ko kan ti ko lai nain a kan bawmh ning tluk in zeihmah a kan bawm lo. Bangladesh thazaang a nei lo. China vawleicung ah atu a ṭhawng bik tluk si. Ṭhawng taktak. Asinain a ṭhawnmi khi amah ca lawng si. Mi a thattu le mi a latu, a eitu sawh lawng si. Cucaah atu ah rang taktak in Raltuk dirhmun kan van hauh tikah Min Aung Hlaing nih election ka tuah hrimhrim ko lai a ti caah a tuah ko ahcun hi election nin khan kan hi amah kha exit strategy ai tuahmi ai tuah khawhnak ding dirhmun a ser khawh cang lai caah a rannak in kan nam ve te tikah an van nam cio vete tikah kanmah Chinmi pawl thusawh nga lo. A ngah bak lo. Kan thusawh i Kawlram an tei dih cang. Mandalay zong an tei. Naypyidaw zong an lak dih cang le Kawl ralkap cu atu hi ṭappawng suh nih an tlaih cang hna. Naypyidaw ah ti lio i Laitlang ah khua pakhat zong rak lak lo i rak ṭhut ko i Laitlang ummi zong cu an kir hau cang lai cu mu anmah tein. anmah te kir haumi hna kha kannih nih alan vai thlir ve kan tei hna ti kha mihmai kan khap lai lo kan kap ve hau lai kan i tuk ve hau lai kha ca khan atu thazaang chuah taktak a hauh liopi force kan sermi kha atu han a jipo bak in ser kan hau timi kha inn hi atu han a kang cuahmah timi kha inn tang tlaih thluahmah ko van kang cuahmah ko timi ka si ko cucaah cun tu kum i atu nai election zong khatkhat in ka hrilhfiahmi kha zeiruang dah kan hrilhfiahnak ti i piang hrimhrim u ti ka duh. Cucaah cun mi khat khi ka hrilhfiah thiam lo ahcun ka thei keimah cu kai fiang tuk nain ka hrilhfiahnak kha a fian lo sual ah. Khakha PR system in kal ai tim komi Hitinpak hi miak hnih i voikhat a kan miak cang pinah atu miak hnih i a kan tlaih rihmi hi cu a zei khi dah a um ti. Kawlram nih 2008 khan upadi an sermi cu 25% kan i lak lai le 75% mipi kan in pek hna an ti. Hlan ah ka rak chim cang. Nan, nan, nan ngai bal dek maw? Zei he thla ai lawh ti ahcun 25 percent a ti nain ram uknak ah a biapi cemmi Kakui Wun Ci mah nih tlaih Pite Wun Ci mah nih tlaih Nelson Data Wun Ci tlaih a tlaih rih mah kan cut kho lo cu ai lak cu a lak bak in ai lak cu le 75 percent kan pek hna a timi khi zeitlai lo tiah ka rak tah chunmi cu Minung hi pawng zakhat a ritmi minung khi a lu lawng khi pawng kul le pawng nga hei rit sehlaw, a pumpi khi pawng sawm sarih le pawng nga hei si sehlaw, a lu tan ah a nung lai maw? A lu kha ralkap an si. Cucaah cun a pumpi tham cu, a lu ai cik ahcun a pumpi cu cawl kho lo cu. Cucaah cun ralkap i twenty five percent a chekan upade cu a lu pawng sawh pawng zakhat chung i pawng kul le pawng nga a lu kha a rih zan a lu kha kha an ni an si. A pumpi kha mipi nih i lak awk an hei ti. A lu tan ah cun a nung ti lo. Cucaah cun a lu tan khan kan si caah 2008 a chekhan upade cu a nung lomi dead body pi dead body democracy pi khi a kan pekmi si ka ti lengmang cucu ka chim lengmang mi si cucu atu ah zeidah nolh rih a pum kha atu ah a zakhat ah zakhat a pum kan tlaih tikah a lu te lawng cun a cawl khawh ve lo tikah eh a si kho ti lo hite tiah atu zeidah PR system a van kawl rih a ke pahnih khiahnak ding a kan kawl rih PR system a then luat do au luat do luat do a kan kha kawlram a khan miu ta luat do la pi thong su le a ke vei um ki o pi tu luat do um ki o luat do pawl kha a kan tlaih lai cutik ah a lu tan A lu cik lai lak, a ke pahnih cik ai lak, a zei hme tang ti. A zei pelum ti lo cu. Ja cu kawram a che khan upade ning in atu ning in PRC system ka hman la le election ka tua lai a kan ti rih mi hi cu mipi nih hin a kan thah si ko cang hi hi cu meithal in a kan kah lawng si lo uknak hrimhrim in a kan thah chin nam tong in a kan tuk le atu cu meithal in a kan kah chih timi kha i fian ning kan si cang. Cucaah cun hi hi cu a zeiti sehmanh ah kan i kham a hau. Hi election a chuah khawh bak ahcun kan lo. Kan lo bak ko. Cucaah cun a zei si hmanh ah thazaang chuah hna usih. Tu thlaruk te hi a biapit ning hi a mak. Tuar a herh si le tuar ngam fawr a hau. Raltuk timi hi Ral va thah ngamnak in ral tuar ngam kho dawh a biapi deuh cu. An mipi nih an tuar ngam cu zeitluk an nikah zong an, an tuar ngam. Hitler chan kha, World War II kha, German mipi nih Hitler an rak zumh tuk tikah, German an kah cuahmah lio zong khan Hitler khi election rak a chuak ve mi si khi, Hitler khi ana sin si lo khi ah, ana sin timi cu banabia Min Aung Hlaing bantuk duh na lo umtu si lo in elected bak si ve khi Min Aung, Hitler kha mu. Elecpitu bak nih an zuimi cu ka le atu zong hi an hei chim lengmang mi cu election bak in a chuakmi minung in ana sin chuakmi minung zong um ve ko an ti lengmang caah khan atu min aung hlai hna cu election zong si lo le ka chim duhmi cu mipi nih an tuarpi ngam kha kan tuar lai hi tila nih ai timhmi hi a dik ko tiah a tuarpi ngamtu um cu Sinak an van sung cikcek tikah amah ruahnak an van bei tikah a donghnak ah cun German mipi kan ṭhatnak nakin timi amah nih vawleicung pi zeitin dah ka tlaih la le timi power amah pakhat ah khan zeizong vialte khi a mi ngan bik ka si paranoid bantuk khi a sinak kha a hung lang tikah mipi nih kan ah hi cu wrong wrong direction cu kan um tikah a hnu lawng an i piang ve cu atu kan nih hna hi cu a hnu zong a pian hau lo Atu bakhan a piang tukmi cu a piang tukmi a fiang tukmi atu na si ko mipi nih kan duh lomi pa si kan duh na lo in uk a kan tim cuahmah mi pa si a phun a thlen uknak phun a thlen thimnak phun a thlen he a kan tuah cucaah cun hihi cu a zeiti si hmanh ah kan doh ngam hrimhrim a hau. Kan tuar ngam zong a hau lai. Atu ah Kawlram ah uh, AAPP pawl zong ti All Assistant uh, Political Prisoner a bawmtu pawl kha ma pawl nih news an chuahmi siseh cun uh, UN Human Right uh, nih an chuahmi news pawl zong ki va zoh tawn ula Kawlram ah atu i mipi an kan thah cang mi zeizat dah kan phan cang thong an kan thlak mi zeizat dah kan phan cang ni chin google hman in an zoh ah an mah nu apsa a lang kho ni ko hi vialte kan tuar mi khi hei tuak u law kum li chung ah adu syria hna de nai di kan hmuh mi syria ram te na tu libya ram te na kan nu lei arab spring i khi an rijam cheng ni an chozah pi van thlak na mipi an thi ning an lo ning Hi vialte khi zoh u law atu Syria cun ah an tam rah pa zong cu zaam cang lai. Minung a thimi khi a ting in an phan. Millions in refugee an phan. Kannih zong tu ah millions kan phan ko refugee. Kawlmi lawng bak tu Thailand ah me- million panga um ti khi ah khai Thai cozah nih thanh ko khi hi ping kat an ti le kat tein chuah piak hna le Thailand ram ah khin nan ram a chia tuk an ti le tharuk ah maw hi thla nga maw ti khin an an renew piak hna tlaih tlaih lonak ding te khin tuah piak hna zeicahtiah cun kha vialte kha tlaih i kuat lengmang cun ralkap nih tlaih lengmang hna le atu ah Chinmum Mathlam Manaya cu Kawlram ah cun atu cu activate an tuah hoi cang cu ngo nung bal lomi cuti atu Malaysia zong cuti a kan tlaih cuam ah cun nai ah ni zan ti ni nai zong ah Malaysia lei in CRC se ACR se refugee bawmtu organization pawl nih caan tialmi tete kha van zoh tawn ulo direct bak in an kuat hna cu kei zong Malaysia ka va kal le thong inn zong ka va kal ka va leng hna thong lainu tete thong tlami zong ka va zoh hna i cucu tampi direct in an kuat hna hlan lio kanmah pawl Malaysia kan rak um lio ahcun e, vei kuat si khi Thailand ramri a kan kuat le ke khin puaisa nih a kan auh than le kan kir than atu cu si ti lo direct rangun a kuat si kan hnulei zong kana an kuat hna le an umnak an thei ti hna lo an ti khum an kuat mi hna meno pawl kha Ya cu tluk dirhmun cu kan phan. I Thailand tu cu lolose cu ka bantuk kuat kho um lo. Le refugee pawngkam ah a zaam mi zeizat dah kan si Kawlram mipi. Cun ram chungah IDP kan timi Internal Ladies Play Person khi zeizat dah an um. Kawlram pumpi khi a Kawlram pumpi khi an tuak tikah 90% cu an ti. Danger chung an um dih ti si. 90%. Danger cu nitin a thi khomi pa, rawlopin a vahnak zongah ralkap nih cun bom thlak ko lai cu, puk tla ko lai, thi ko lai cu, mah a thimi ka phu zong tho lo cu. Zeiruangah kan ral hi, atu i kan ral hi minung thinlung kengmi si lo cu. A duhnak poah meithal i puah sawh ko cu. Nikum ah khan Laitlang ah ka tlung le Cawngthia khua pawng ah khin tiva kam ah Hakhan bawmh ah meithal an rak kahmi thingkung vialte a kek dih. Le mah hi zeitin hi a si ki ti le an ruahnak hi an van kah sawsawh an ti Hakha khin. Anmah cu inn inn te um le mah cu inn te cu a van ṭhat ning cu a kam te in a mah ka inn kam te cun mah kuanpi miakpi kuanpi cu a lan le Tiva va thla cu inn te kha khen dengmang thingkung a pawngkam zong khen bik cu mah cu cu mi pitu luthu mipi cu sawh tein umnak si ko cu ho sualnak nei mi zong tapung zong an si lo a van i sel mi zong khi si lai lo cu a thi poh thi hna seh ti va puah khi si cu le cu caah cun atu i kan doh mi ral hi mipi hi do ral ah a kan ser le mipi thih to ah ai lawm cu sawh ding a ruahnak hi sianghngakchia an si le Upa le ngakchia an si zong tuah lo i bawmmi hei hlonh hnaw i thi hna seh ti. Mi kan thih paoh i ai lawm sawsawhmi minung. Hihi cu mah ruangah pei war on evil ka ti lengmangmi khi si cu. Makong suar ah Satan ral bantuk si ka ti lengmangmi. Cucaah cun atu i cu pawl cu uknak an van i ser i uktu ah an van i chuah ko dingmi cu Mipi nih khakha atu mipi doh caan a chuah lio i kan doh khawh lo i cu ni a kan uk ko si ahcun fails, fail revolution. A sung bakmi mipi uk minung uktu a tei kho lomi mipi timi kanmah kan chan kan generation hi takkan tial a si te lai. Vawlei tuanbia cu rak um lengmang. Hnulei caan ah kum a thong in um. Zeitin ral an rak thawh cio. Fail Revolution. Hi tluk i ralkap pakhat te a phuah a si, institution pakhat te a si mi kha mipi vialte kan i bawm i kan tuk i a kan tei peng ko ding mi ruah hin lawng fak tuk. Cucaah cun atu ralkap kan tuk kan timi ralkap kan doh an timi hi minung thah khi si lo cu. System. Ralkap nih a ukmi dictatorial system kha amah a inn sakmi chung lawngin kan kal lai a timi phoihpiak hrawhpiak kha cucu. Le kanmah nih hitin a si lo ee kan timi ning kha hi system ah khan kan kal lai kan timi kan duhmi ka si le atu ah min aung hlaing va thah le Su Win va thah le ralbawi pawl va thah hna poh kha ka mipi nih kan i timhmi si lo cu anmah thah kha mi thah timi i timh ruangah ralthawh si lo uknak dictatorial timi pi ka rut out to i bana bia an chung a zawtnak um ahcun mah an zawtnak kha phoih piak hna i lak piak hna an minung he zong rian tuan tu khawh than si cu min aung hlaing he zong rian tuan ti khawh than si Su Win he zong rian tuan ti khawh than si ho he paoh riantuan dih ralbawi pawl he zong riantuan atu ah uh, kawlram ah khin ra kan tho benabia ralkap hi that dih hna usila yeah bu chho chi khin tlat ta tiang that dih hna usila azai chu azai khi da uknak chu ai thlen na singa mipi kha democracy di ma chu chu democracy si chol kan ti kho lai ma Ralkap a ngan bik in a facam tiang thah dih kha an thih dihmi kha democracy si cang, luatlannak a si cang kan ti lai maw? Chin lengmang ah. Atu ah kha ralbawi pawl uknak a tuahtu a ming an pekmi hna cu ralkap chungah khin democracy le silim ai pek lomi tar an um lai. A ming sawsawn order in heh tiah mi a kap sawm in tor lai. Cucaah cun atu ah kha pawl a tlaitu main pawl kha a inn tung pupi kha kan phoih hna cun kan timi si. Kha pawl kha kan phoih hna cun anmah an dih ahcun kha atu ah civilian kan ti lengmang mi uknak kan van tlaih lai i kanmah Kagwe Uanci kha a thar Democracy ka koi un chi thar pa ni khan aming pek na la amma lila ka raka pan rampi raka avyang tu stan ko chu chu do system chu si chu la atu i kan ni ni kan ral mi kan do mi chu ka ukna a hrampi ka si a hrampi a tung dupi kan si kha tung dupi ka zet na kan phoi na lai hi tung root out zet na kan tuo na lai ti mi ka si chu caah chun system ai thlen kho ah chun uknak mipi ni uknak ai thlen kho ah chun Cucu kan duhmi cu si. Mi pakhat le pakhat meithal in i kah i kan i thah hrim lo ti ruangah gangster bantukin gang bantukin raltuahnak cu lo. Hihi mipi nih kan celh ti lo, hi uknak kan duh ti lo tiah kan thawhmi si caah tutan ni ral kan thawhmi tlangcungmi vialte zong i kan fianmi Kawl mipi zong nih an i fianmi cu zeihmanh si lo. Pakhat te si ko. Zei da si? hramhram in mi nih duh na loin kan in uk ko hna lo a kan timi bu an um. Cu bu cu Kawlram in kan chuah hna hau. Kawlram uknak in hmailei ah an um ti lo a hau timi lam pakhat lawng bak si ko. Di- atu ah Kawlram chungin military dictatorship sit ana sin sanhit timi kha A chuah ahcun chuak phanh ta ko sehlaw, nih ta ko sehlaw, ticun von i sersiam ko si sa timi te kha kan duhmi si. Cu ralkap lila nih khin atu ah kanmah uknak hi a dik ti lo. Pitu luthun nan duh bantuk tein kanmah zong uniform kan i phoih lai le party kan ser lai lai ngai kan i cu ve lai free and fair kan i cu ve lai nan kan duh le kan zuai u nan kan duh lo le mipi nawl si u si ti ve hna seh law honi da ralkap kan huat hna lai American tamara action hour kha zoh u law action hour kha bucho chi si kha American president action hour kha mu World War II lio ah general si kha sinain president kha ana a ting mo America ah vawlei cung ralbawi ngan bik si le president nih khan America ana ting mo ting nem lam hla zeidah kal a uniform ai phoi President ka ṭuan hau. Ralbawi lawng in a za lo. President ka si hau ti lo. A uniform ai phoih le Parliament ai cuh kha. MP ai cuh cu. MP ai cuh le mipi nih a hmaan. A ruahnak hmaan an ti lo. An vote le president tling ko cu ta. Cu hnu ah cun pe amah nih ram cu suai ṭhan cu. Ralbawi si ko kha. Action hour kha. World War II mu Harry S. Truman a thi khawh na uktu pa kha. Zoh u law. Ka chim duhmi ka tuahmi online zong ram uk ka duh ve a ti ahcun naing an hi a policy chim seh uknak lak hau lo 2020 a dih 2025 election ah khan lut ve seh kha uniform bak i phoih sela ragab Aung San Suu Kyi uknak hi hman lo keimah hi tin hi tin ka thuah lai me suai se chim se ralbawi ka se ti ve se mi tampi nih kan zu khom mi da ko si ko chu chu si lo in mei thalin kan ka rim hna lai nan du lo le kan ka hna lai kan uk hrim hna lai kan duh lo nan ka ti le kan thah lai ti bantuk in mi uk cu cucu system cu kan domi cu si ko cu cucaah cun atu lio i kan dohmi cu cu system thalomi pi cu si caah hin kanmah chin le chin kar te hna zongah atu ah bia a ummi kanmah le kanmah kan i rem lonak te hna pakhat le pakhat atu ah CCA CBA hei ti bantuk pawl hna ruah caan hrim a si lo. Emergency situation bak ah kan um. Inn a kangh ahcun mi ai vua cu amah mi hman nih an inn a Hong Kong wedding si ahcun an thawh i tian tuai hau cu kan ram kaang lai i kan mipi kan system vialte kaang dih lai i cucaah cun tutan ah hin he mipi sawm ka duh ko hna hau paoh emergency situation ah kan um kan i tel cio kan kal it loin kan kal. Khoika ram ah zingka kan thawh hmanh kan i thei lo. Hetchat kan vak, zi zeiruang dah kan tuah. Hi system pi hi hmailei ah kan te chin fapar um ti lah seh. Kanmah nih kan tuarmi hi a za tuk cang. Kum sawm ruk kan rak tuar cang. Cucaah cun hi empire chungah an empire tlaihmi chung kan um min kan chuak cang. A leng ah kan chuak cang. Cu a leng in cun hei luh ṭhan kan duh bak ti lo. kan chuak cang mipi zong nih kan lung a piang cang khattelei in kan tuak kan tuak chih ding mi a ka duh ngai mi cu kawlram hi ne wun chan cu thong ka ka som ruk le kum hin ai thong ti ko sila atu lio i kawlram mipi tam deuh hi ralkap uknak ah chuak mi lawng te kan si kum som ruk in a tanglei vialte cu ralkap uknak ah kan chuak dih tinak a fiang democracy hrim kha hi full democracy a hmu balmi zong kan um lo kan kan chuah hlan rim in rak um lo kha cucaah cun kawlram ah democracy caan tawite rak ummi 1948 independent kan nga in unu te pawl hruai chan i ummi kan pa le pawl ka cu an upa tuk cang atu ah i upa kan timi kum sawmruk sawmruk le kum ngatang pawl hmanh ralkap tang ummi lawngte ralkap tangah i tim bak i a ṭhangmi lawngte kan rak si hna tikah kan thluak kan ruahnak ah kan kan i theih lo kar ah ralkap empire chung kan um maw timi a hramthok i ka bia kha kha khate kha a biapi tuk caah cu empire chung i kan ummi kha i theih loin atu election hna hi a dikmi si ko i cuh ve cio ko hna usih hi hlei hi lam um lo ti hna an kan ti le bang ahcun khabang na ka cu rakap empire taktak chungah kan um ti kha a fian tak caah kan i ralrin taktak a hau cucaah cun hi election cu Hlen khat lawng si lo, hlen hnih dabal si cang. Miak khat lawng si lo, miak hnih a si cang. Cucaah cun twenty-five percent kha atu ahcun twenty-five percent ti ti loin cheu thum cheu hnih tu a si cang. Cheu khat te lawng a tang ding a si caah mi cu zei si poah thazaang chuah hna usih. Kan lung a dongh zongah the last bullets an ti bantuk in nosung cisan thanthapi van chuahnak cu tu caan hi si ko. Chuah cualmal ko hna usih law zeitiang dah kan chuah khawh hna? Kan va chuah khawh lo i a kan tei le cu vial cu maw kan rak si ko hna hnga? Kan chan chung ah hin Pathian nih zei puh caan a ser i Kanmah pawl chan ahhin uknak ṭhalo doh chan a kan serpiak ko hi. Uknak ṭhalo doh chan Pathian nih a kan serpiakmi ah a doh kho lomi kan si ahcun cucu sal phun sinak si ko tiah ka ruah ko cu. Sal phun, bawi phun timi hi hrinmi zong an ka tuak lo. Zei bantuk minung hmanh hi van in a tla i a bawimi an um bal lo. Vawlei ah ai sersiammi lawngte an si. Vawlei in an i sersiam dih, nu hrin dih an si. Van in a tlami bawi phun an um bal lo. Anih cu bawi si caah van in a tla an ti bal lo. A nu nih hrin an kan hrin cio. Nu hrin dih kan si, kan i khat dih. Cu chungah sal a simi pawl cu atu bantuk hna i ralkap uknak i a lu ai khum cuahmah komi pawl hi cu sal an si ti ko. Mah vial cu van chim ta ning law, ka kai ngol kho maw? Zeitintiah ka chim rih ti lai maw?